Den Invité vun der Redaktioun. Dat ass haut de Moie beim Annick Goerens de Christian Jung. Gudde Moien, Här Jung.
Gudde Moien.
Dir sidd vun der Formatioun hier Molekularbiolog an der Stammzellebiologie. Dir hutt e Master an der molekularer Biotechnologie an en PhD an der medezinescher Wëssenschaft an Technologie, also ganz komplex forméiert. Zanter 2019 sidd Der Partner an enger Londoner Venture Capital mam Numm Dementia Discovery Fund. Wat ass elo de Rôle vun där Venture Capital a wat mécht den Dementia Discovery Fund genee?
Gudde Moien, villmools merci fir d' Invitatioun haut de Moien. Also mir sinn, wéi Der sot, e Venture Capital Fonds, dat heescht eng Risikokapitalgesellschaft. Mir managen elo just an dësem Fonds bal 500 Milliounen Euro an dat si Suen, déi mir huelen, fir ze investéieren a jonk Firmen, vun deene mir mengen an hoffen, datt se an der Lag sinn, Medikamenter ze entwéckelen, déi d'Progressioun vun. Krankheeten, déi dann Demenz bedéngen, dat ass haaptsächlech Alzheimer, mee och zum Beispill Parkinson, déi an der Lag sinn eben esou Medikamenter ze entwéckelen, déi d'Progressioun stoppe kënnen. Dat ass eist kloert Zil. Wa mer se net stoppe kënnen, da wëlle mer se zumindest ganz staark méi lues virugoe loossen. Dofir hu mir déi Suen, dat ass dat wat mir elo maachen. Wat ebe ganz wichteg ass ze soen, et gëtt e Moment keen esou e Medikament, net eent. Et gi Medikamenter, déi symptomatesch kënnen agéieren, mee et gëtt kee Medikament wat wierklech kënnt d'Progressioun vun den Erkrankungen méi lues ze maachen an ech mengen all Mënsch den e Fall an der Famill huet,
Also fir et nach eng Kéier ze präziséieren, Dir sicht e Medikament fir d'Demenz méi lues ze maachen, awer net fir komplett ze stoppen? Also mir géifen se natierlech gär komplett stoppen. Also et ginn dräi Méiglechkeeten, wat ee kéint maachen. Engersäits ass et kéint natierlech eppes Kuratives, dat géing dann och heeschen, datt ee géing dee Schued, dee schonn do ass, besäitegen. Mir mengen leider net, datt dat realistesch ass iwwert déi nächst zéng, zwanzeg Joer. Dofir wat mir wëlle maachen, an domat wier och bal all Patient extrem gutt gehollef, An deem Moment, wou se diagnostizéiert ginn, wann mer se kéinten do stoppen, datt et dann net nach méi schlëmm gëtt. Déi meescht Patiente sinn zu deem Moment nach à même sech gutt selwer ze versuergen. Wa mir dat géife realiséieren, wier dat e Risegewënn. A wann dat net méiglech wier, dann awer zumindest esou wäit ze verlangsamen, fir datt déi Patienten dann nach e gutt Liewen hunn, bis se da vläicht un aneren Erkrankungen iergendwann stierwen. Wéi kënnt et dann iwwerhaapt dozou, dass sech dofir eng Venture Capital grënnt, also fir esou een Defi unzehuelen? Also wat mir maachen, mir, mir baue jo déi Firmen och wierklech selwer op. Déi Firme gëtt et net, dat ass e groussen Deel vum Problem. Laang hunn Pharmafirmen ëmmer probéiert dat nämmlecht ze maachen, dat ass ëmmer schif gaang an dofir gëtt et net eis, well mir halen op ëmmer dat nämmlecht ze maachen an ze erwaarden, dass eppes dobäi, anescht dobäi erauskënnt a mir bauen nei Firmen op. déi baséiert sinn op extrem villverspriechender Wëssenschaft, an dat brauch eben Leit wéi eis. Also mir sinn och keng keng Banker oder esou, also mir si wierklech Naturwëssenschaftler, an dann huele mir déi Wëssenschaft, huelen och Leit aus eisem Netzwierk, bauen déi Firmen op, kapitaliséiere se, a bleiwen dann och ganz no drun a maache se a stelle sécher, datt déi Firmen hoffentlech zum Erfolleg kommen. Wou sidd Der dann do drun beim Firmenopbau, respektiv wéi sicht Der déi Firmen iwwerhaapt eraus? Also mir hu elo am éischte Fonds hate mer 18 Firmen, wou mer investéiert hunn. Ning vun deenen 18 Firmen hu mir selwer opgebaut, déi wier et och, hätt et och ouni eis net ginn. Déi Firmen hu elo iwwer 45 nei Programmer, fir Demenz, och Programmer déi et soss net hätt ginn. Aacht dovun sinn elo och schonn an der Klinik, dat heescht déi si lo schonn dobäi am Mënsch gekuckt ze ginn, an der klinescher Phas, wou ee kuckt funktionéiert dat dann och am Mënsch. An also dofir hu mer do mol eppes opgebaut. Mat deem neie Fonds wäerte mer och nach enker 12 bis 15 Firme lo maachen. Dat heescht Dir baut vill Firme selwer op, mee wou gitt Der dann eigentlech déi Leit do sichen? Also mir hunn ganz gutt Relatioune mat Top-Universitéiten weltwäit. Dat ass den Hub, also jo, wou mir déi meescht vun eise Firme fannen. Professeren an och hei zu Lëtzebuerg, déi an deem Beräich schaffen, déi eis kennen, mat deene mir och reegelméisseg eis austauschen. A wann dann nei Daten do sinn, wou mir mengen, dat do kéint effektiv funktionéieren, da maache mir e ganze Plang fir déi Firma an hunn hinnen dann och d'Méiglechkeet, well mer jo 500 Milliounen Dollar elo zur Verfügung hunn, déi Firma esou ze kapitaliséieren, wéi se der brauchen, well dat ass alles deier, souguer vun Ufank un. Christian Jung, Wou ass dann de Standuert vun deene meeschten Entreprisen? Ech hunn elo eraushéieren, d'USA ass dat och esou, déi meescht sinn dohannen. Also, also d'Wëssenschaft, also déi, déi beschte Wëssenschaft, muss een einfach esou soen, ass ëmmer nach ongeféier 50 Prozent USA, 50 Prozent Europa. An do sinn och eis Firmen, also mir hunn d'Hallschent an den USA an d'Hallschent an Europa. Schaffen déi och mateneen, ënnerteneen oder iwwerhaapt net? Déi, also mir, dat ënnerstëtze mir natierlech och. Also dat ass, kann ech virstellen, och wéi eng Famill. Also déi Geschäftsféierung vun deene Firme schwätzt natierlech mat. Nee, vill Problemer oder Erausfuerderungen, déi esou Firmen am Ufank hunn, sinn déi nämmlecht, onofhängeg dovun, wat genau ee elo mécht. An déi kënne sech do gutt ënnerstëtze géigesäiteg. An dat passéiert och. An mir hunn och all Joer e puer esou Events, wou all déi Firmen zesummekommen an dann do sech kënnen austauschen. Den Dementia Discovery Fund sicht also e Medikament fir d'Demenz ze stoppen oder fir se ze bremsen. Dat kléngt natierlech no enger interessanter Investitioun. Hutt der, also hutt der vill Investisseure respektiv wie, wie sinn déi Leit déi an iech investéieren? Jo, also mir hunn e Mix vun Investisseuren, do sinn der e puer dobäi déi, déi gesinn natierlech einfach nëmmen, datt dat eng, eng risen Opportunitéit ass fir an deem Beräich, well et gëtt ebe kee Medikament wat mir géife fannen, wier dat natierlech e rise kommerziellen Erfolleg. Déi sinn dorop fokusséiert. Déi meescht sinn allerdéngs dorop fokusséiert wierklech hei och den, also den Impact Gedanken ze gesinn. Et gëtt kee Medikament, mir brauchen dréngend eppes. Wa mer kee Medikament fannen, da wäerten eis Gesondheetssystemer spéitstens 2050 iwwerfuerdert sinn. Also dat huet jo och d'WHO, d'Weltgesondheetsorganisatioun, ganz kloer gesot. Mir wëssen dat an dofir si mir do drun. Dat heescht, mir hunn och, also Pharmafirme sinn och bei eis investéiert, aacht vun den zéng gréisste gesinn, datt mir dat e bësse besser kënnen wéi si am Ufank vun den Entwécklung vun deene Firmen. Dofir sinn déi bei eis investéiert. An dann hu mer awer och zum Beispill, Bill Gates ass privat investéiert bei eis mat engem ganz signifikanten Investment. An mir hunn aner Family Offices, déi investéiert sinn. An dann och klassesch Banken. Pensiounsfonds, Assurancen. Ech dut grad d'Pharmafirmen ugeschwat, déi och interesséiert un Ärem Projet sinn. Schafft Der dann do mat hinnen och am Partenariat zesumme, respektiv wann Der dat maacht, wéi kënnt Der do garantéieren, neutral ze bleiwen? Leit, déi Suen investéieren, déi hu jo och dacks e Matsproocherecht. Absolut. Also mir sinn och ganz stolz drop, datt mer 8 vun den 10 gréisste Pharmafirmen an deem Beräich, an deem mir aktiv sinn, si bei eis investéiert. An zu Ärer Fro, also déi hunn explizit ebe guer keng Rechter, oder Matsproocherechter iwwer dat wat mir maachen, mee déi Firme wëlle jo selwer iergendwéi eppes fannen, wat si dann hernote kënne virundreiwen, an se wëssen, datt warscheinlech mir do e bësse méi agil kënnen agéieren, och méi käschteneffizient. Dofir sinn déi bei eis investéiert. Mir schaffe ganz gär mat deenen zesummen. Dat huet och fir all Säite Virdeeler, well eis Firme musse jo och iergendwann eng Kéier Wann dat dann an d'Phas zwee oder Phas dräi klinesch Studie geet, also déi méi spéit Studien, da mussen déi mat esou Pharmafirmen zesummeschaffen. Dat sinn einfach Käschten, déi do am Raum stinn, déi kënne mir och net méi zur Verfügung stellen. Also als Beispill, esou eng Phas dräi Studie bei Alzheimer kascht puer honnert Milliounen Euro. Also dat, do muss een dann einfach anescht opgestallt sinn an dat kënnen Pharmafirmen ëmmer nach besser wéi mir, mee am Ufank kënne mir et awer besser. Christian Jung, De Projet Dementia Discovery Fund kléngt am Fong no engem Samariter-Projet, Dir sicht no engem Medikament géint d'Demenz, mee de But trotz allem vun enger Venture Capital ass jo awer iergendswann Suen domatter ze maachen. Wéi sidd Dir dann aktuell rentabel oder wou kënnt Är Pai iwwerhaapt hier? Jo, also eise Geschäftsmodell ass ganz transparent a mir investéieren jo net nëmmen an eng Firma, mee a ganz vill. Dat erlaabt eis och, datt mir déi Risike kënnen agoen, déi aner Leit net kéinten. Mir verstinn och, datt vun deene Firmen eng gutt Partie et net wäerte packen, einfach doduerch, datt eben déi Daten, déi se generéieren, iergendwann wäerten negativ sinn a mir wäerte mussen agestoen, dat do funktionéiert leider net. Mee déi Firmen, déi dann hoffentlech erfollegräich ginn, déi sinn dann zu deem Moment esou vill méi wäert wéi zu deem Moment, wou mir ursprünglich investéiert hunn, datt mir dee Risiko kënnen huelen, datt mir all déi Verloschter, déi mir an den anere Firme maachen, kënne kompenséieren, dann ëmmer nach hoffentlech e Profit maache fir eis Investor. Huet den Dementia Discovery Fund dann iergend e Lien mat Lëtzebuerg oder hutt der vläicht Leit och vun hei, déi investéieren? Am Moment ass kee vu Lëtzebuerg investéiert. Also déi ganz Tierk sinn Lëtzebuerger, dofir an der Tierkech mam Land verbonnen. Ech war och elo déi lescht 5 Joer beim Fonds National de la Recherche do an engem vun hire Comités, wou wou si jo selwer esou e Kommerzialiséierungsprojet hunn mat deem Jump-Programm, wat wierklech exzellent ass. An och mat Luxinnovation tauschen ech mech ëmmer erëm eng Kéier aus, fir ze kucken, ass hei zu Lëtzebuerg eppes, well mir kënnen natierlech mam Fonds och hei investéieren a géifen dat och gäre maachen. Dann eng leschte Fro, Wat ass Är Hoffnung? Wéini erwaart Dir Iech éischt Resultater aus dëser Venture Capital fir en Medikament ze fannen? Also ech kann lech natierlech net genau soe wéini, mee ech mengen, also et ass awer realistesch ze erwaarden, datt elo innerhalb vun den nächste fënnef oder zéng Joer do wäert ganz, ganz vill geschéien an e puer Grënn dofir sinn. Also mir verstinn elo einfach d'Biologie ëmmer besser, Dat heescht, mir wëssen och, wat mer wëlle maachen. Da kommen ëmmer erëm nei Technologien. Also mir hu elo grad eng Firma investéiert, déi kënn eppes maachen, dat war virun zwee Joer nach onvorstellbar. An doduerch, datt mir eeben elo kënne Saache biologesch ëmsetzen, vun deenen ee weess, dat géif ee gär probéieren, dat awer viru puer Joer nach onméiglech war, Hu mer natierlech ganz aner Méiglechkeeten enk fir elo hoffentlech dann nach eppes ze fannen an et gi jo och elo éischt Erfolger. Also et war, et gëtt jo elo een ee Medikament wat an den USA Ufank dëses Joers zougelooss gëtt, also zunächst emol ënnert dem accelerated approval, da muss enk komplett zougelooss ginn, hoffentlech elo dann am Juli. Dat ass en Hoffnungsschimmer, Dat Medikament wäert de Problem net léisen, ech mengen, dat kann ee soen. Mee et ass awer och gläichzäiteg déi éischt Studie, déi elo mol iwwerhaupt positiv war a méi wéi 18 Joer. An dofir ass dat natierlech gutt. Mee leider wäert warscheinlech dat Medikament elo och net den Duerchbroch bedeiten. An Dir erhofft Iech deen dann an den nächste fënnef bis zéng Joer? Also dat wier wierklech gutt, well fir dat eng Kéier ganz kloer ze soen, also dee Problem, wa mir kee Medikament fannen, dann wäert dat eis Gesondheetssystemer iwwerfuerdern. Also mir hu lo scho méi wéi 1,3 Billiounen Dollar, déi all Joer benotzt ginn, nëmmen fir Patiente mat Demenz ze behandelen. An dat ass an éischter Regel natierlech da Fleeg, well ebe wéi gesot gëtt kee Medikament. A fir dat mol a Kontext ze setzen, 1,3 Billiounen ass méi wéi all aner verschreiwungsflichteg Medikamenter zesummen. Dat ass nämlech just eng Billioun. Dat war den Christian Jung, Partner an der Venture Capital Dementia Discovery Fund, déi no engem Medikament géint d'Demenz sichen. Merci fir Är Besuch de Moien am Studio.